Ā, hoi anō, e tika ana te kōrero waimarie e tātou i ngā tokorua nei. Ā, ko te wāhi e nāne tekau meneti pea kei te toe, ā, kia tuku pātai mai koutou, ā, ki ngā rangatira nei. Ā, kei a Tere tonu te mihīni hopu kōrero, nā reira me he pātai tāhau, ā, ka haere atu ia ki a koe. Kawe e whakamā. Ko taku pātai, oh, kia ora tātou. Ko taku pātai mō tēnei rā, e rongohia hoki nā kaupapa mō tēnei rā i whitu i te haere o tēnei rangi. Nā reira e mihi atu ngā rangatira. Kia ora koutou. Ko taku pātai, He wāhanga pea mō tēnā, mō tātou reo e whakatū i roto tēnei ao mō ngā kaumātau, kaumātua pēnei ki au nei. E tukuna ana ki ngā kaumātua e pakeke haere. A Kuni pea he wāhanga tēnā mō ngā kaumātua e pakeke haere, e whakakarawhiuta reo i roto ngā hapori i tēnā, i tēnā kāinga, huri nō ki te ao. Ā, aku nei pē, he wāhi pea te tuku ētahi pepe mō rātou he whakakoha, koha ki te kohanga o te tātou reo. Ā, he kōrero tēnā. Nā reira, tēnā tātou katoa. Kia ora.
Tēnā koe te kaumātua, tino tautoko anau i tēnā whakaaro ohu, nō te mea te āhua huri haere o te reo ināianei ka whakaaro ake ngā mea e ako ana i te reo Māori, ko te tino tauira o te reo Māori ko Scotty Morrison. He ka mā. Me huri kē te whakaaro ki ngā kaumātua ngā kuia, kei a rātou ngā tauira, kei a rātou te hua tika, te whakatakotoranga tika, te whānui hoki o ngā kupu. Ehara, nā, ehara kai te, ngā kaimahi o te, te pouaka whakaata. E he, kai ngā kaumātua kē. Nō reira, he, he kaupapa nui tērā kia uru mai te āhuatanga o ngā kaumātua koia ki roto i ngā kohanga reo, ngā kura kaupapa, tae atu hoki ki ngā wānanga. Tēnā koe mō tēnā whakaaro.

Tētahi whakaaro i wareware ai te kōrero e whakaputa, e kī ana tātou kei te matemate haere te reo Māori, ko tāku nei karekare. Kei te ora rawa atu te reo Māori. Kei roto taku ngākau, taku wairua e moho ana au, e moho ana au, kei te kaha tātou te iwi Māori, ki te akiaki i ā tātou tamariki, mokopuna, ki te mau, ki te kōrero i te reo Māori. Kaua e waiho mā tērā rēwera e kī ana, oh, kua mate te reo Māori, me, me ako tātou te reo Pākehā, karekau. Kia tae rā anō pea tātou ki te te tirohanga whānui a te New Zealand Council for Educational Research, e tāparahia ana i ngā mahi rangahau a Richard Benton mā i ngā tau whitu tekau, mā rātou tonu e kī, nā te mea kei te uruuru, ka kuhu atu rātou kua roto tēnā, tēnā kāinga i ngā hapori iti, Kia tirohia ake te korohia o te reo i roto i te whāmere, te whānau me te hapū, mā reira tika tonu ka kite tātou kaha tonu te reo ki roto i ngā kāenga. Kaua e depressed mā mō te reo. Mēnā ka taea e au tēnei pakeke tāngata ki, ā, kei te kaha te korohia o te reo Māori i roto i te whāmere, ana, Kai a koutou anō tērā.
Ā, kotahi te pātai pea, he kōrero anō? Kua pau kē rānei ngā kōrero?
Tena whakamārama hea hea hea koutou i whakaaro mō tēnei rangi mō te 14 he aha ngā mahi kare kore i mahi i te whare wānanga o te o Wikitōria engari tena whakamārama hea te hōhonutanga o wā koutou mahi hei whakatairanga i te reo i taua rangi tonu kua kōrero te rā engari he aha nei wā koutou mahi whakaputa i ērā tērā whakaaro me whakanui te rā. I taua wā tonu. Well, me maumahara te nui ngō mātou kāre mā te moeho ki te kōrero Māori. Ana, ko ētahi, ko Robert Pouwhare, ko Joseph Terito, ko Hā, Hākopa pea, ko Cathy pea. Nā te mea koia te tamāhine o te kaiako, a Koro. Nā reira, ko tā mātou nei he, he akoako i te kawa o te marae. te kawa o te marae, ngā tikanga o te marae. He, he thesis nā um, Pita Awatere i, tu, i tuhi i a i roto i te whare herehere pea. And so ka parakatihi mātou i ērā mea te karanga, ngā, ngā pēpiha, ngā uh, whakatau ki ngā tauparapara, ngā waiata mōteatea. Rongonui nei mātou te Rōpū Reo Māori Society mō tō mātou waetatanga i te pōpō e tangi ana tō, e hē kē te roa, nē? Nē, nō reira, tū, tū meke mātou, tū whakahīhī ai mātou, ā, haere ki ngā pāpara kauta, te kōrero Māori atu ki ngā bartenders, kia rua ngā pia, Ā, ina kia kotahi te wehiki, mm, ina kia toru ngā wehiki pea. Ā, wēra ka parakatihi te reo Māori i ngā wā katoa, ā, ā, mai te ata tae noa ki te pō. Ā, tā mātou anō ētahi o ā mātou mahi ko te akiaki, te whakahau i ngā rangatahi. ki te ako i te reo Māori. Ko te nuinga o ngā rangatahi, ngā tamariki i taua wā, i roto i ngā mahi kapa haka, tītira mai ngā iwi, etc. Kāore te mōhio he aha te tikanga o ā rātou waiata. Nō reira ka haere mātou ki roto o Ngāti Pōneke ki te whakaako, anei kei te tikanga o taua kupu. o taua whiti, o taua rerenga. Um, ngā, mea, ngā mea practical hoki, eh? ngā mea practical, te, te haere, um, te storm rai, te, um, te whare kai, te whare, wa, um, te whare wānanga wikitoria, te, te pei te haere, anei te kuaha, arā te wini ki roti ngā ahuatanga o te whare, Neke te miniti ai kua whakahēngia te reo Māori mō um, damage to property. But um, ērā āhuatanga e, ka tae, kare tae au i tēnei wā te whakarārangi haere. But he kaha mātou ai nā te mea, if you haven't got it, you want it. Badly. Yeah.
Huianora, kei te pau haere te tāma, nā reira me mihi ki ngā tokorua nei, homai te pakipaki. Mō te ātaahua o ngā kōrero, me mihi hoki ki a Tere, nāna te rā nei i whakarite. Kia ora Tere. He tino rā motuhake anō hoki tēnei, nā te mea koinei te rā i whānau mai ai taku tamāhine. Nā reira Pipi, mēnā kei te mātakitaki mai koe, hari huritau ki a koe. Ahoi anō, mā whiti aua tā tātou hui e whakakapi. Me mihi ki a tātou katoa i tēnei rā, rā reo Māori, Ā, me kī, tō tātou reo, he tino taonga te reo i raro i te Tiriti o Waitangi, engari ki te kore e kororihia, kororihia tō tātou reo, ā, ka mate. Nā reira, tēnā rā kōrua i haramai nei ki te kōrero, ā, me te mihi anō hoki ki te whare nei, ā, nā koutou tonu i tautoko. Hoi anō, māhau whitiawa, māhau tā tātou hui e whakakapi. Kia ora tātou.